Eh, mũrĩega nyũmba ya mũmbi barũthi wa gĩkũyũ haha ngĩmũnyita ũgeni mĩtambo-inĩ ĩno itũ ya barũthi tv na tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wa tekinoronjĩ kana njĩra cia rĩu cia ũkinyanĩria tũkĩhũthĩra mĩtambo ĩno ya kambiuta na thimũ na ũhoro ũcio noguo tũgũthiĩ naguo na mbere. Na twambĩrĩirie na kwaria ũhoro wa email address, kuga email address nĩ kĩĩ, na tũgĩgĩtarĩria nĩ ithandũkũ rĩa marũa rĩa gũkũ mĩtambo-inĩ, na tũkiuga maũndũ marĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩrora rĩrĩa ũrathondeka kana ũrahingũra ithandũkũ rĩu na mawega marĩo. Tũgũthiĩ na mbere kuma harĩa twatigithĩirie, na tũgũkorwo mũno tũkĩaria ũmũthĩ ũhoro wĩgiĩ kũgitĩra ithandũkũ rĩaku rĩa marũa Kuuma kũrĩ mĩkora na ekinaĩ, tondũ ona gũkũ rũrenda-inĩ nĩ kũrĩ mĩkora, nĩ kũrĩ andũ aganu, o ta arĩa tũkoragwo nao gũkũ mũtũrĩre-inĩ ũyũ gũkũ tũtũraga, nĩ mũĩ tũgĩtũranagia na andũ a mĩthemba mĩingĩ. Gĩkũyũ oigire atĩrĩrĩ, Kwĩgita ti guoya. Kwoguo nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũmenya maũndũ merĩ matatũ, na nĩmo maya rĩu ngwaria ũhoro wamo, megiĩ kũgitĩra ithandũkũ ritũ rĩa marũa kana rĩa email address. Kĩndũ kĩa mbere nĩ password, Na nĩ ndarĩtie ũhoro wa password hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, no nĩ ngũhutia o hanini njuge atĩrĩrĩ, password nĩ cabi. Cabi, o ta cabi ĩrĩa ũhingaga nayo nyũmba, kana ũkahinga nayo ithandũkũ, kana ũkahingĩra kĩrĩa kĩngĩ ũhingagĩra nakĩo. Password nĩyo cabi ya ithandũkũ rĩaku rĩa marũa, na password nĩ kĩndũ gĩa kũmenyerera, tondũ password ĩyo hĩndĩ ĩrĩa yonwo nĩ mũndũ, kana hihi waheana o ũguo, mũndũ ũcio no oke. Ahingũre ithandũkũ rĩaku rĩa marũa, atharie marũa, kana andĩkĩre andũ marũa agĩtua nĩwe, maũndũ ta macio ũguo. Wa kerĩ, ũrĩa ngwenda kuga nĩ atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa ũrathondeka password yaku, password yaku ndĩgakorwo ĩhuanaine na rĩtwa rĩa ithandũkũ rĩaku rĩa marũa. Akorwo wĩtagwo Kĩmani kana ithandũkũ rĩaku rĩa marũa nĩ kimani@yahoo.com, tiga kwandĩka password ĩkorwo ĩĩ Kĩmani, wethe rĩtwa rĩngĩ. eh, ngũrani na rĩtwa rĩrĩ rĩngĩ tũretha rĩ ũkorwo ũtukanĩtie ndemwa imwe nene iria ingĩ nini ũrĩa tugaga na kĩmonimoni eh, capital letters, small letters kana ũrĩa tugaga na eh, rũthiomi rũrũ rwa tekinoronjĩ atĩ upper case na lower case k ĩkorwo nĩ nene a ĩkorwo nĩ nini m ĩkorwo nĩ nene ũguo na no ũtukanie nginya na namba namba ĩmwe igĩrĩ ithatũ ũkandĩka rĩngĩ kĩmani 1230 Nĩgetha rĩrĩ, ũritũhĩrie eki naĩ wĩra wa kũingĩra ithandũkũ-inĩ rĩaku. Tondũ rĩrĩa moka kũgeria kũingĩra ithandũkũ-inĩ rĩaku, mambagia na kwambia ũrĩa tugaga kũ guess password. Na me kũ guess password yaku rĩngĩ na rĩtwa rĩaku. Kwoguo ũngĩkorwo wĩkĩrĩte rĩtwa rĩaku, nĩ wamũhũthĩria wĩra. Ũndũ ũcio ũngĩ rĩ, wa kerĩ rĩ, nĩ atĩ, rĩrĩa waingĩra ithandũkũ-inĩ rĩaku rĩa marũa, na mwanona ũguo, nĩ ũthiaga ũgakora kwĩna marũa moimĩte kana kwĩna email ciumĩte kũrĩ andũ ũtaramenya. Imĩrũ icio ndũkanahingũre. Imĩrũ icio ikoragwo ciĩ mũtino tondũ imwe cikoragwo cikuĩte nyamũ twĩtaga virus kana malware. Na virus kana malware ikoragwo itũmĩtwo kompiuta-inĩ yaku kũmĩthũkia kana gũtũma ĩthiĩ kahora kana ititũmagwo, itikoragwo nyingĩ ciacio cikoragwo ciũkĩte gũtũma kompiuta yaku ĩthũke kana ĩthiĩ kahora kana maũndũ ta macio ũguo. Koguo ũngĩkona imĩrũ na ndũramenya nũ ũgũtũmĩire, ĩyo mĩtharie. Imĩrũ icio na ruga ya tekinoronjĩ kana rũthiomi rwa tekinoronjĩ tũciĩtaga spams, S-P-A-M-S. Na ũndũ ũngĩ cikoragwo ciũkĩte gwĩka nĩ gũthigana, to spy, ũrĩa tugaga na kĩmonimoni gũ spy, gũthigana. Ĩgatũmwo, wamĩhingũra, ĩgoka ĩgathigana password yaku, ĩgatũmĩra mũkora ũrĩa nĩgetha ĩmũhũthĩrie wĩra wa kũingĩra ithandũkũ-inĩ rĩaku rĩa marũa. Koguo nyamũ icio nyamũ icio tweta sperms kana marũa mau ũtaramenya maumĩte kũ, tũmatharagie. Ũndũ ũrĩa ũngĩ na nĩguo nyonaga andũ aingĩ magĩka na tũtiagĩrĩirwo nĩ gwĩka, nĩ ũgathiĩ ũkahingũra ithandũkũ rĩaku rĩa marũa ũgĩtũma marũa kana ũgĩthoma. Mũndũ handũ ha kũ log out akahinga haha handĩkĩtwo cross, na ageciria nĩ ahinga, wagĩrĩirwo nĩ kwamba kũ log out ũgacoka ũga close. Hĩndĩ ĩrĩa wa wa close ũguo waga kũ log out, ũhuana o ta mũndũ wahinga nyũmba, ahinga ndanekĩra kuburi kana ndanahinga na lock na akeĩra nĩ ahinga. Ndũrĩ kũhinga ũhingĩte. Na rĩngĩ andũ aingĩ tondũ nĩ tũroragĩra marũa kũrĩa cyber nĩ tũĩ nĩ kwa andũ aingĩ. Mũndũ ũngĩoka ahũthĩre kompiuta ĩyo kana o na akorwo no wabici, ekũhota gũthoma marũa maku kana amatharie kana eke ũrĩa wothe ekwenda. Kwoguo twarĩkia gũtũma kana gũthoma marũa, tũtanamba gũ close haha hena karũri gaka ka mũtharaba tũkamba tũka log out nĩgetha tũgatigĩrĩra ithandũkũ ritũ nĩ rĩeka atĩa? Nĩ rĩahingĩka. Twĩ hamwe nyũmba itũ. Ndĩmwĩraga atĩrĩrĩ, ndereti ĩno ti yakwa ndĩ wiki, ndereti ĩno nĩ yakwa. Nawe twaranĩrie nĩgetha ĩnyite thing'a. Yakinya kũrĩa mĩtambo-inĩ rĩ, andũ no morie ciũria, no mũmĩ share, tũ subscribe kũrĩa kwa YouTube. Kana nĩ atĩa? Tuonane video-inĩ ĩyo ĩngĩ, o ta ũrĩa tugaga kũmenya gĩkũyũ nĩ kwĩmenya. Thayũ nyũmba.